sôn, on'd yfe? A ma' 'na wahanol fathe ohonyn nw i ga'l. Os wnai di ddal wnna.
Iawn. Dwi yn hoff ohonyn nw, mae'n iawn. O na, beth ambat ti hwnt o annwyl, nawr te, yym, ma' dwy, dwy ddu. Ie, wel, y gwanieth rhwng y rhein ydi ma' 'na un fenw ag un gwrw, so Ie. chi byth yn gallu dangos hon mewn sioe, mae'n llawn blew coch a ni'n defnyddio rheini i fagu, yndyfe? Wedyn, yr hyn 'yn ni'n disgwl am- amdano fe ydi clustiau mor fowr ag sy'n bosibl, y llyged mor fowr a sy'n bosibl, Dim gwddwg, Sylwe. Dim gwddwg? Dim gwddwg. Mae'r...
Pan ti'n edrych arno fe, ddylai'r pen fod yn mynd nôl mewn i'r corff, a gymaint o leied ag sy'n bosibl, rhwng y llyged. Ac ysgwydd fawr hefyd. Ni yw hi'n fag yw hon, dyw hi'm yn dangos bant gystal â hynny. Ie. Ond mae yna... Os ydy fy dy- dy fys dros fan'na, mae yna dwmpyn yna. Pam?
Wel, 'yn ni isie ysgwydd mor fawr ag sy'n bosibl, mae'n dangos y mochyn bant mewn sioe, yndyfe? Wele. Ond hwn ydi'r pencampwr. Mae hwnna'n dweud yn dda iawn.
Yy, nillodd hwnna Doncaster y Sioe Fawr i ni'n mynd iddi mis Ionawr. Nawr all Llundain, Sioe Fawr arall mis Hydref dwytha hefyd. O, ware teg. A ma, ma'r sioe yma yn Doncaster y- yn cyfateb neu'n gy- yn cyfateb i Crufts? Ydi. Yy, os dyw dyn yn ennill yn Doncaster, mae wrth ei fodd. Ti eisiau fi gymryd hwnna? Ie, iawn, ie.
Felly, ma, ma yr, yy, moch bach 'ma'n cael ei dangos mewn sioeau pa mor aml? Fe allen ni fynd i sioe bob dydd Sadwrn os 'yn ni'n dymuno, yndyfe, ond 'yn ni ddim yn gwneud 'yn ni'n beirniadu mwy erbyn hyn. Mae'n fel Steddfota, a gweud y gwir. Odi, mae'n mynd dan grond i nag i'w wad yn. Yn union fel Steddfota. Ie wir. Odi.
Pa mor bell fyddwch chi'n mynd? A pha mor aml? Byddwch chi yn bersonol yn mynd? Byddwn i'n dangos ar y mwya' erbyn hyn dwywaith y mis, a mynd mor bell â Caerwrangon, Bryste. Dyna'r daith arferol. A beth 'y chi'n ennill wedyn 'ny? Wel, dyw'r arian ddim werth siarad amdano fe, y fraint sy'n bwysicach na hynny. Ac yn anelu wedyn at beth 'yn ni'n galw'n championships, ma' 'na, ma' 'na un yn, yn y fan 'na. Dalmatian enillodd hwnna, a gyda'r clwb arbennig yna, dyna'r unig Dalmatian eriod mewn hanes sydd wedi, wedi gofrestru fel champion. Nai ddangos y Dalmatians i ti, ia? Ie. Wel, ma'r, ma'r pethe 'na i gyd, y rhubanne 'na i gyd, wrth gwrs, rheina sy'n cael eu ennill mewn sioeau bach bob dydd Sadwrn fath o beth, a wedyn 'ny y dystysgrif 'na, ie? Ie. M- ma' rhaid ennill Pump sioe fowr i gael tystysgrif fel yna, dan feirniad arbennig. Iawn. Wedyn, dyma'r Dalmatians, wna i di ddal hwnna. O, odi fe'n annwyl? Mae hwnna'n un da, a wedi dod o enghraifft o un sy ddim cystal. Hynny di, mae'r, os wna i ddal hwnna at y camera, mae'r spots yn, yn dangos i fyny ar y cefn. O, tiw, diom yn hap- diom yn hapus iawn. Ydy, gallwn gyta fe mwn, mae'r band ma'n di hala ofan arno fe. A wedyn hwnna, wrth gwrs, mae'r du yn rhedeg, fel se rhywun di colli pot paent arno fe. Odi. Dyma hwnna cystal. Felly mae'r sbotiau yma'n dangos lan yna? Mae'r sbotiau'n bwysig iawn.
Ond wrth gwrs, tase'r rhein yn yn wryw a benyw, byddwn i ddim yn magu nhw i'w gilydd. Mae bei ni'n galw'n defective gene. A bydde'r babis yn cael eu geni heb lyged, heb, yym, heb ddannedd. Wedyn, mae rhein yn cael eu magu i rei du. A phan mae rei bach yn cael eu geni, os oes pedwar yn cael eu geni, mae yna ddau Dalmatian a dau ddu fel arfer. Ond wrth gwrs, os ti'n magu dau ddu 'da'i gilydd, dim ond rhei du sy'n cael eu geni. Mae'n gymhleth iawn, wir. Mae yn gymhleth, yndi? Yndi.
All- os allwn ni ddodi rhain yn ôl. Reit. Nawr te, faint yw rhywbeth fel hyn yn gosti i brynu? Wel, rhein wedi dod heddi, swn i... Wel, ni wedi hel ofn am ti. O! Rhein ni wedi dod heddi, bydden ni ddim yn gwerthu rhein am unrhyw arian, wrth gwrs, yndyfe? Ond bydde modd prynu un siew eitha teidi am bump i ddeg punt ar y mwya. Dyw... Ife? ...dyw'r prisiau ddim 'di newid mewn ugain mlynedd, yn wahanol i bethe fel budgies a phethe fel 'na. Ond i chi'n bridio, a i bwy i chi'n gwerthu wedyn 'ny? Wel, mae'r rheini yn magu yn mynd dros y wlad i gyd, yndyfe? I ni ddim yn gorfod hysbysebu erbyn hyn, ni'n wneud enw wrth y dain ein hunain, a mae pobl yn dod aton ni yn hytrach na bod ni'n mynd atyn nhw. Mae 'na fath newydd wedi dod mewn. Ond bridio i fridwyr eraill i chi? Ie, fel arfer, ie. O, medden nhw, maen nhw'n lico hwnna! Hynny ydi, ma', mae modd i chi fagu'n rhy agos, a mae angen be' ni'n galw'n outcross, yndyfe, cael rhywbeth o wlad arall. Mae hwn yn fath newydd, os wnei di deimlo cot honno. Ie.
Mae'r rhein hon 'di bod yn y wlad ers rhyw flwyddyn. Nawr, mae'r rhein 'di costio mil o bunnau i ddod mewn i'r wlad, dim ond am bump ohonyn nhw. Gaethon ni'r moch am ddim, ond oedd rhaid talu am yr awyren, yy, talu'r milfeddyg am edrych drostyn nhw cyn iddyn nhw ddod. Ac wrth gwrs, oherwydd rabies, mae rhaid iddo fo mewn cwarantîn am chwe mis wedi cyrraedd. Oes e wir? A hynny oedd yn costio'r arian i ni. Beth, yr un sidan yw hon, ie? Sidan, ie. Dyna yw, dyna yw enw'r brid newydd, sidan. Bod mewn cwarantin am chwe mis? Wel, be- beth ydy oes moch, moch chi'n cwta fel hyn? Mae'r rhain sy'n cael eu dangos ar eu dim a bydden ni ddim yn disgwyl i rhain gyrraedd dros dair blwydd oed. Na fyddech chi? Er mae 'na un adre, yy, sydd yn wyth mlwydd oed, ond mae hwnnw'n anarferol iawn. Odi, a ni'n mynd yn un fa- yn un mawr wedyn 'ny ac yn... Wel, 'dyn nhw ddim yn mynd yn fwy o seis ar ôl rhyw ddwy flwydd a hanner. Mm. Dyna, dyna tua... Mae 'na un fawr fan hyn. Hwn yn fryd arall eto. Ie.
Di hwn ddim yn sgleinion. Mae fel rhyw um, groes o uh, beth llewyd mat coconut.
Ie. yeah.
A, a, a fi'n drainog yn dweud. Ydy. Rex yw'r bryd yma. Um, ac yn eisiau'r got i fod mor coconutaidd os ti eisiau, a phosibl. O, oh, diw'n werth. A mae'r got i fod i aros i fyny'n wastad dros y corff i gyd. Mae'r rhain yn amlwg yn gyfarwydd â cael eu trafod, yn dyn? Wel, mae'r rhai ti 'di gweld nawr yn gyfarwydd â cael eu dangos, yndyfe? Ie. Ar wahân i'r un oedd yn gwichian.
Ie.
Sydd ddim 'di cael ei thrafod law- lawer iawn. Nawr te, mae'r rhain i gyd yn bedigris. Odyn.
Ond mae 'na un myna dwi 'di dwli arno fe, ma' rai' fi gyfadde. Wel, fyddes i â un mwngwrel. Yym... Ie. ...sydd yn fy ngwrel-pi ar y gywer dim byd i neb ond ma' bydde pawb yn syrthio mewn cariad 'da fe. Ond yw e, Bert? Beth sydd yn cynhyrchu rwbeth fel 'yn? O!
Ni'n rhoi'r lliwie 'ma i gyd at ei gilydd, yndyfe, a bydde fe'n cynhyrchu unrhyw beth ar wyneb daear. Ie. Yym...
Pa mor amal ma' nw'n eu pilio? Ma' nw ma' nw'n cario eu babis yn eitha hir a dweud y gwir ma' 70 diwrnod, sydd yn hir iawn am ynni fel bach. Hmm. A 'dyn nw ddim mor barod i fagu yn y Gaea fel ma' rwbeth fel cwningod yn magu.
Mm. Nawr, i chi'n gweud bod chi'n gwerthu, fyddwch chi'n gwerthu i labordai a phobl sydd yn Na. arbrofi? Na.
Ychydig iawn iawn o bobl sydd yn dangos anifeiliaid bydde'n barod i werthu nhw i labordai. Ie. Mae hwn yn un wysie dangos, dyma siŵr o fod bellach y brid mwya prin yn y wlad. Saffron y'n ni'n galw'r rhain. Ie. Oherwydd bod lliw y llyged yn binc, mae hynny'n 'u gwneud nhw'n brin iawn iawn. O, ie. A rhyw ddau ohonon ni yn, ar ôl yn y wlad sydd yn magu nhw.